ka galmee seenaa keessatti barraaye. Moototii gadaa isaa ka namni tokko qunnamuuf hin yaalin, hin yaadin, Rabbi carraa godhee isaan wal qunnamsiise. Akka daanyaa biyya Faaris Kisra, akka daanyaa biyya Ruum Qeeysariin wal arge. Wal argaan isaa kunuu wal argaa jaalalaa osoo hin tahin, isaa booji'amee, hidhamee, qoranya'amee deemu. jihaada keessa booji'anii isaan bira fidan. Wayita bira fidanillee nagayaan asoo addaan hin bahin muudannoo adda addaa rakkinni adda addaa mashaqqaa adda addaa keessatti rakkatee rakkinnaa wajjiin waan isa muudate yoo rabbi fedhe dubbanna. Kutaa asiin dura dabre keessatti Abdallah ibn Hudaafaa waraqaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam itti kennan san fuudhee kisratti fide kisra waraqaa kanarraa aaree dallanee ciccire deebii ciruu kanaa inni rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam itti fide rasuulli rabbii maal jedhan jennaan mazzaqa allaahu mulkahu rabbiin angoo isaa haa ciru akkaataa angoo isaa rabbi itti ciru kutaa kana keessa dubbanna jennee dubbanne kisra wayta aare waraqaa wahii gara itti aanaa isaa bulchaa naa'iba isaa ka biyya yamanitti waraqaa wahii barreesse akki jedheen nama lama jajjaba if biraa ergi muhammaditti ergi namicha san muhammadii san biyya madiinaa sanirraa akka qabanii natti fidan jedhee itti erge jedhan akkuma san baadaan nama lama jajjaboo if biraa rasuula rabbitti alayhi salaatu wassalaam itti erge waraqaa itti kennee kisratu na ajaje ajaja kisra namni dide jiraatu hin dandahu jara kanaa wajjiin asoon turin asoon bulin biyya kisraa dhaqii faarisiin biyya faaris dhaqii kisra wal qunnami jechuu rasuula rabbitti ergee itti barreesse Jarri kun lamaan deeman walitti dhaabanii deemsa isaanii hattaa balaga Xaa'if biyya Xaa'if gahanii fawajadaa rijaalan tujjaaran min Qureeshi nama lama naggaaddee Qureeshi irraa argan biyya Xaa'if kanatti itti odeessan oduu isaanii warri Qureeshin kun akki jedhaniin inni Yasriba jira

Kisra nama ati jabeenna isaa humna isaa beeyta, si balleessee gosa keetillee balleessa, siin tahuu hin didinii je'aniin. Rasuulli Rabbii seeqanii kolfanii irji'aa ilaa rihaalikumaa edanaaf bakkuma wahii bulaa, wa'atiyaa gadan bor natti dhufaa jedheen je'an Rasuulli. Waan takka isin waliin deema rakkoo hin qabu, edanaaf bakka wahii bulaa, ganama isin waliin deemaa,

mucaa isaa shiirawee hikeedhan rabbi irra moosise isa ajjeese fi leeylatti kadaa min shahri kadaa ji'a akkana guyyaa akkana ajjeese qaata turee jedheen jechuu laala oduu wayta san reediyoon tilvijiin gaazixaan adda addaa sooshaal miidiyaan hin jiru waan ta'eef jarri yaman irraa deemanii deemsa guyyaa meeqaa dhufan waan ta'eef

jecha ati jette kana baadaa nitti barreessinuu jedhaniin rasulli na'am waquula lahu inna diinii sayablugu maa wasala ilayhi mulku kisraa du'ee jedhallee tima angoon kiyya mootummaan kiyya nabiyyummaan kiyya bakka angoon kisraa geettellee in geettitti na hima jedhen yoo ammoo

ana immoo dhuunfaa kiyyaaf hin ajjeefne hawaasa jecha biyya kiyya miidhe gosa tiyya miidhe kanaaf gadoo hawaasatiif ajjeese nama gurguddaa nurraa ajjeesaa bahe dubartii booji'aa ture duniyaa teenna saamaa ture kanaaf ajjeese jedhe kanaaf maal ajjeese du'aa'i rasuulatu itti barreesse awwaate fa'idaa jaa'a kitaabii haadaa fakudlii axxaa'ati mimman indaka Yoo waraqaan kiyyi kun sitti dhufe nallee tole jedhi na jalatti buli nama achi jirullee itti naa himi jedhin. Famaa in qaraa baadaan kitaaba shiirawee hattaa xarabahu jaaniban. Wayita waraqaa shiirawee kana dubbisee irraa bahe baadaan darbee moggatti wa'aalana dukuulahu fil islaam. Islaamummaa qabate namni achi jirullee waliin islaamummaa qabate biyyi isaa guutuu yeman guutuun jechuun. Haadhi qissatu liqaa Abdullahi ibn Hudayfata liqissa malik al-Fusri. Kuni Walqunnamtii, walgahuu, Abdallah ibn Hudhaafati daanyaa Kisraatin akkaatan inni itti walgahee, eega walgahellee Rasuulli abaaree, akkaatan abaarsi Rasuula Rabbii aleyh salaatu wassalaam itti awwaatamelle akkanuma. Shiira wahii amma qabate kanallee namatu ajjeese. Haga biyya Faaris keessatti nama bulchu dhabanii nama dhiiraa, intala durbaa, kisraa moosisan takkatti rasuulli alayhi salaatu wasalaam achirra maal jedhe lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'an nami dubartii ifirratti moosise ifi ol angorra kaayee in milkaahu ummanni sun haga rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam jedhan takkatti abaarsi rabbi isaanirratti saddaqee